Seero ya Ruguma eri izooba yaasiiba eriyangayanga nk'omucuuzi gw'enyaanya obwo abahagizi ba tiimu eya Arsenal barikushakuza obuhanguzi bw'ekikopo ky'omupiira ekya Premier League. Abahagizi aba baagiraho kurya n'okunywa n'okushemererwa omu mwanya ogu bareeberamu omupiira omu Trading Centre ya Rugoma erikushangwa omu muruka ogwa Ruhoko omu igomborora erya Ntungamo omu disiturikiti eya Ntungamo.

Aha kushemererwa oku haahikaho na bamwe omu beebembezi b'ekyanga eki, kandi aba baasiima abahagizi aba ahabw'okujaguza kurungi omu busingye kandi baabashaba okuguma nibakwatanisa. Kansiime mwena abakozi ba Arsenal kandi nsiime n'abaabebembeire omukoro ogu na munonga abaatebeekanisa eki kinywa kandi nsiime n'omwami Wilson. okubaasa kureeta entunguuka omu mwanya ogu.
Ninsiima abantu mwena abaabaasa kwija aha kwija kutukwasa okujaguza ahabw'okutwara ekikopo kya Arsenal. Ninshemererwa munonga abantu abari omu mwanya omu. Eki tutaire nitwenda kihikiriire kandi nikyo murikureeba abantu baingi bari omu mwanya omu. Mbwenu naashemererwa. Mbwenu Arsenal egire omutima murungi gw'okutuura omu bantu.

Etakasinga mpaka z'ekikopo eki. Kwonka itwe nk'obuhanguzi obwaitu titwatwara ekikopo eky'abashaija kandi ekikurangaanwa ensi yoona nari ndi kugambira Uganda yoona ensi yoona. Eki ekikopo twena turiyo nitujaguza ahabw'eki Hassan eki ekozire. Naashemererwa munonga ahabwa Arsenal kuba champiyoni enkumi ibiri abiri na mukaaga. Kushanga niyo eine ekikopo ahakuba emyaka ei nyine emyaka ei nyine mbaire ntakareebire Arsenal netwara ekikopo kya Premier League kwonka omwaka ogu kyambeera ekintu kikuru munonga. Nimpiga abagizi ba Arsenal tugume tuhagire Arsenal kandi eki eki twakora twaba nitwongyera kugira n'ezindi tiimu n'abaana abato ngu baije baze omuri Arsenal bagihagire. Kandi tuhagire kurungi tukagirira entunguuka zitarikubandama nana omuvuyo. Twihemu omuvuyo nka eki eki twakora aha nk'embaga ei baakora aha ba Arsenal, kibe kiri eky'okureeberaho eky'okugira ngu n'endiijo tiimu ku erisinga nayo eija. Abahagizi aba baagaruka baayeraganisa okuguma nibakwatanisa omuri byona, otaireho n'okuguma nibahagira tiimu yaabo eya Arsenal. Maama ngu haafa omuhagizi wa Arsenal, Arsenal erwo omushumwa negireta negumamu. Oba ntinagyenda naitwe oba atakugyenda naitwe. Kwonka nitwenda ngu atirisiti yaarya omuhagizi wa Arsenal abantu boona bamanye ngu naagira ki? Kandi nyowe nkakigamba n'obu nkufa nka hati, omuntu araabe ataine atajwaire ejaasi ya Arsenal tarikukiza kishaaru kyangye. Omukazi naakijwara. Oraabe otajwaire ejaasi ya Arsenal takaakiza eshaaru kyangye. Ekyo nibakimanya omu bwire oburikwija. Abantu ba Rugoma tugyezeho twetunguure turuge omu by'okuha gye omupiira aha nikyo naabe naagambireho. Twaba twije kureeba omupiira twine ebi twaza kuta ebi twayongyeraho so tutakaakoma ahari ebyo byonka. Ndi Gilbert Ankunda ahabwa Modern Television.